na igbe say we get number one we wan call now wey wan tell us wetin happen because we hear say banks eh banks dey do people strong thing so today we wan visit bank bank matter we hear say bank dey deduct money anyhow without you doing any any transaction they go dey put the gbese for your head by force hello madam Hello, yeah how are you madam I'm fine, mom.

my own account. I don't know the person. Okay. So this July, I can't receive bank charges. Uh, I eh. can't see my balance. Yeah. I can't see say the money not be up. Okay. So I have to go to my bank say how come ten and me say twenty one thousand out of three hundred thousand. Hmm. They can't tell me say eh say I don't dey collect money. I say not be me collect money oh. Eh. Me I say okay. They say me I write letter. I eh. can't write my letter. They can't print out my bank statement i come see say person dey use my atm sure. card dey withdraw money Eh. dey return am to my bag because i dey always see my atm when i dey go work Ah. dey come back e dey with me i no see alert dem say dem dey alert me i say i no see o dem say that show that the person dey delete am i Eh. say ah so the person don collect

so i come go this gt bank say me Eh. una help me o Eh. dem say na gt bank never give them information because na their pos for Okay. atm machine Yeah. na kerele the person dey use so i need to see the person face dem come say okay any information dem give my bank so yesterday dem come call me back stanbic bank say me i come but they don see small information o Eh. i say okay thank you i come wan go this morning they come give me the paper Eh. say the person dey use my atm to dey transfer to rashida i no know the person they say i know the i say i don't know o, i Sure. don't know the person o Eh. okay they come say okay no problem they go still dey do the findings to Mm. see the person wey Eh. dey use do the work Eh. Eh? No, na help me oh. wait o so you mean say till now dem never still know who the person be They never know. okay wait first which bank you dey bank with Bank, Stanbic Bank. then the person dey from your stanbic bank dey withdraw send to which bank So Access Bank. okay and wetin be the name wey dey that access bank The name na Rashida. Rashida Adenike Adekoya. na im be the full name of the money of the of the account when the, when the person dey forward the money to Yes, yes. call the name again Rashida Adenike Adekoya. so now now your bank now no know who dey do this job abi Yes, so my bank don't know. and so far the your bank say the the person don wan don withdraw two hundred and eighty

you go dey beat me oh. say why i dey ask am money no be my money because okay, he come so just send am for me so, so i never let am know. so now now now you fear no go let you ask am say whether na dey use your atm take dey withdraw dey yes, send to that account. yes sir. but you no ask your bank whether your husband know your pin. my pin. yes. i never tell am before o. Oh. Hey. okay this your atm card you don use am go uh, withdraw money from any pos before.

na kpomo Kpomo. Kpomo. Womlele. So Kpomo. na see say our our Ah. our our, our market woman person wan do am strong thing. Ah. Okay, madam, dey listen now, eh? People go pe- eh, people go shook mouth put, eh? sir thank you sir o. Okay. Una don hear the matter, na igbese matter. The woman no know who dey use her ATM card. The person don No, withdraw no. two hundred and eighty thousand Thousand. from her Stanbic to another bank. And now she don call the full name of the person when the mm. other account be attached mm, to womlele mm, mm. but now na she no know and na she and her two years uh, eh, eh, and her two children five and seven years na so and the husband dey stay house now she dey fear to ask the husband mm. who dey use the atm because he say the husband dey take small small cash for her From bag one thousand and if he ask her na beat gbua gbua so now she dey fear to ask her Di husband know your pin, e say she no know weda di husband know di pin o. And you know why she never know say dem don dey comot money from dat account? Na small small dem dey pinch am. Because na since she no dey use di account so she no really know na just to save di money na im she dey save for there. And she say she no dey receive alert. And she no dey receive alert. Oya wetin una get to talk o? My name is Sister Grace from Ikotun. Oya let's go talk to us, chook mouth put.

for our poor market woman wey dey sell kpomo wey dey hawk kpomo wey dey manage dey save money two hundred and eighty thousand small small who dey do am who dey do am we no know oya make we call our back and make e tell us how manage this thing take ah, go take happen and wetin be the uh, uh, uh, uh, remedy okay uh-huh. oga we dey call you now now we dey call you hello yeah morning to you sir

na him do that transaction okay Mm. you understand Yeah. because for that person for that person to dey withdraw yeah small small meaning that person dey use the atm okay dey go dey pull the money yes then that person dey hold the woman phone to okay silence am so that the alert no go enter okay Mm.

the alert dey fall so dey enter the way the money dey enter bank mm. uh, they go come reply your bank the person full name when you call give us just mm. now because your thank God say your bank don show you the full name yes. they go show the the person full name and phone number Na and so. address. Yeah, wetin I get to talk about this matter eh woman no need to dig fast dey ask dey look for who

okay uh, on top of whatsapp this person say good morning ratata he say this matter na inside da o person wey dey close to her na the person dey delete the message from her phone too as the matter don be like this make she try hide her atm wella and also change her pin haba person hard earned money na blessing from maza maza The na next she one. send that one this one say oga ratata

take dey do transfer transfer money go im own then he go delete all the traces sure. before he return the phone. na wa hmm. people wicked this person dey say uh, the bank uh, can use the cctv camera to find out who has been doing it. Uh, you uh, know say this from, uh, since na from okay. atm mm. you know say be be like say or maybe e no be the same atm every time. okay so e no go lines. fit get really get yeah, from that yeah, side. Yeah. hello. oga rap good afternoon. yes so afternoon to you sir.

she need to change her pin first. apart from even changing the pin first they need uh, to even do underground investigation first uh, to freeze that account mm. because once you change the pin the man the, go know say uh, something dey wrong uh -huh. i no go fit cash am like that i go if, if you change the pin the man the man no go fit use the atm again hello uh, uh, madam how far sir they say make we ask you say whether your husband dey dey dey handle your phone

na wa okay uh, somebody say well somebody say this husband na hoodlump oh, from from germany today gbese really sweet me see messages mm. full ground we can't even read all the old messages there na plenty. So, plenty how men can ask some some men can be wicked wife when you marry. ah ah when you suppose to dey take care with your lakpalakpa woman character you dey thief the woman money onyeda oruwe. he first catch you dey comot from his bag now you don enter the bank. then that's why for uh -uh. you. Ah, ah.